Hunn ech nach eng kuerz Fro, wou Der musst eng Zuel op Äre Pabeier schreiwen. Wéi vill Wunnenge missten an den nächste fënnef Joer gebaut ginn, fir datt Dir kënnt soen, et ass eng Réussite? Am Ganzen? Am Ganzen, jo. Ech hat jo virdrun gesot, datt am Fong de Statec, dem Statec no missten pro Joer 7.000 Wunnengen gebaut ginn, fir datt mer genuch Wunnengen um Marché hätten. An der Reegel ginn. ëm déi 3.500, 600 gebaut am Moment. Am Moment geet et natierlech elo liicht erof dës Joer. Dat heescht, wéi eng Zuel missten da gebaut ginn iwwer déi nächst fënnef Joer? Jo, Dir sidd Iech. 7.000 gëtt houer net aus. Dofir elo do meng allerlescht Fro ass. Wat ass Är éischt Ziel, Är éischt Prioritéit, wann Dir an der nächster Regierung sidd? Da convoquéiere mir de Logementsdësch, well ech mengen, dass et wierklech, ech hunn et virdrun probéiert ze erklären, dass wierklech wichteg, dass sech déi Concernéiert alleguerten échangéieren. An dorauser, do kënne mer och eng ganz Partie vun deenen dringende Froe klären, déi am Moment nach op sinn. Mir hunn elo e puermol hei schonn d'Bail à loyers-Gesetz ugeschwat. Dat huet sécher keen zefridde gestallt, weder de Locataire nach de Propriétaire oder den Investisseur. Do ass nach Verbesserungspotenzial. Dat kéint een op engem Logementsdësch op Aenhéicht matenaner diskutéieren, grad esou wéi eng ganz Partie aner Proposen, déi haut am Raum stungen. Et ass richteg, et si vill Ideeën am Raum, mee et geet och drëms, dass mer eis enker zesummen, alleguerten déi Concernéiert, eens ginn, a wéi eng Richtung gi mer, an dass et net dauernd geet, dass deem do seng Schold an dass deem do seng Schold, well hei oder well do. De Staat ass ze lues, de Privaten ass ze giereg an d'Bank ass ze knéckeg. Mir kënnen dat ëmmer erëm widderhuelen, mee dat bréngt eis alles net weider. Mol ganz gutt. Elo komme mer bäi meng leschte kuerz Fro. Do brauch et dann nees Är kleng Pabeier. Ech brauch eng Zuel, déi Der elo musst dorobber schreiwen. Wéi vill Wunnenge mussen an deenen nächste fënnef Joer gebaut ginn, fir datt Dir zum Schluss kënnt soen, wann Der an der nächster Regierung wäert, datt Der gutt geschafft hutt? Wëssend, Iwwer fënnef Joer. Iwwer fënnef Joer. An deenen nächste fënnef Joer, wéi vill Wunnenge misste gebaut ginn, fir datt Dir dono, wann Der an der Regierung elo wäert, Kënnt soen, hei, mir hu richteg gutt geschafft, wëssend, datt dem Statec no hu mer e Besoin vu 7.000 Wunnengen, déi mer missten hunn, fir de Besoin ze decken, wëssend, datt mer bäi 3.500, 3.600 Wunnenge sinn, déi aktuell gebaut ginn. Kënnt der do eng Zuel dohinner schreiwen? 50.000. Et ass besser eng Zuel ze schreiwen. Ech brauch wierklech eng Zuel. Ech ka keng Zuel nennen, well et och net verantwortlech ass eng Zuel ze nennen, well aus dem ganz einfache Grond, Eis Statistik ass nach net gutt genuch. Eis Statistik, dat wat mer alles dohi soe, well ech hu jo e Gesetz op den Instanzewee bruecht, nämlech datt mer e Registre des logements et des bâtiments mol maachen, éiere mer elo mol eraus, ech, Gréissenordnung, virdrun ass vun 230 vum Här Ruben gesot ginn, ech hunn 230.000 Wunnengen, déi mer hätt, ech hunn eng Zuel vun 260.000. Am Kapp. Also mir hunn Differenzéierungen nach an éise Statistik, an dat ass fir mech den A und O. Viabel Zuelen, ganz viabel Zuelen, an dofir hunn ech jo déi Recherche mam LISER forcéiert. Si hunn e Kadergesetz elo kritt, wou onofhängeg si d'Recherche maachen, fir eis ze hëllefen, fir dat ze maachen. An dofir ass et net verantwortlech, Zuelen ze nennen, déi net kënnen iwwerpréift ginn, wou et net en Suivi ass. Dofir léiwer fir d'éischt mol d'Statistike opstellen an dono gären iwwert d'Zuele schwätzen. Dir hutt, jo, Här Fassbinder. Déi Zäit, wou Dir dann d'Statistiken opsetzt, giffe mir dat an de Grapp huelen. Mir giffen eis mam Secteur un den Dësch setzen a mir giffe bauen. Här Bleser. Jo, just dozou, Dir sot d'Statistiken, dat ass schéin a gutt, mee mir wësse jo awer, wat de Besoin ass, siwe bis aacht Dausend pro Joer. An elo kënnt op 500, op 1.000 net un. Dat heescht, da muss mat upaken a mir mussen en Objektiv, mir mussen en Zil setzen. An dee kënne mer, wéi gesot, nëmmen erreeche mat deem Partenariat. Soss, wa mer dozou sinn, da komme mer net weider. An ech mengen, dat ass, ech kommen ëmmer erëm op déi Saach zrëck, dat ass, do, do stockt et an do geet et net weider. Ech mengen, et ass och net ze soen, dat ass onverantwortlech, mee et muss een och en Objektiv sech setzen a lo endlech soen, hei, an da musse mer déi Mesuren ëmsetzen, déi an eise, déi mer proposéiert hunn, an dann, vläicht komme mer net op déi 50, vläicht komme mer op 40.000, mee soll een emol sech emol en Zil setzen, 50.000, well mir si jo elo nach net do, mir sinn elo op dräi, véier, da ware mer elo, ware mer all Joer op, op 3.000, just nach eng aner Zuel, déi ech och, och déi, eng aner, eng aner Zuel, déi mech och e bëssen stierzen, déi och e bëssen, Eng Kéier d'Anders hunn ech och gelies hei an dem Buch vun der Fondation IDEA, datt de Promoteur public de Logement locatif, deen ass vun 2001 war deen 3,4 Prozent, dee war 2021 1,6 Prozent. Dat heescht, deen ass erofgaangen. Dat heescht, do, also dat, dat sinn déi Zuelen, déi ech elo hei huelen. Ob déi elo, ech huel, ginn dovunner aus, datt déi vu Statistiker richteg sinn.